Һөҗүм итүче тоткарланган, укучылар зыян күрмәгән 37 нче лицейда булган вакыйганың нечкәлекләре. Күңел җылысы белән Адымнар гимназиясе укучылары хәрбиләр өчен коры душ ясарга өйрәнделәр. Сәламәтлек турында кайгырту, Түбән Камлыларны диспансеризация узарга чакыралар. Быел Түбән Камда биш мәктәп яңартылачак. Узган ел нәтиҗәләре буенча Түбән Каманың уналты укучысы республика дәрәҗәсендәге олимпиадаларда җиңүче һәм призер булып танылды. Мәгариф идарәсенең хисап сессиясендә тагын нәрсәләр турында сөйләштеләр? Алтынчы рәттән җиңү. Нефтехимик Мәскәүнең хоккей командасын җиңгән. Ашыгыч ярдәм бригадасы, эчке эшләр идарәсе белгечләре, янгын сүндерү машинасы, барлык оператив хезмәтләр бүген 37 нче лицей бинасы территориясен уратып алдылар. Рәсми мәгълүматлар буенча, унөч яшьлек малай мәктәптә өч петарда шартлаткан һәм пычак белән җыештыручының кулын яралаган. Укучылар арасында зыян күрүчеләр юк, тулырак алдагы материалда.
Ата-аналар тикшерү постыннан балаларының чыгуларын көтәләр. Укучыларны иртән ашыгыч рәвештә эвакуациялиләр. Сәбәбе, 37 нче лицейда булган гадәттән тыш хәл. Вакыйга урынына килгән Радмир Беляев бу турыда аңлатма бирә.
По предварительной информации, он взорвал три петарды. Якынча мәгълүматларга караганда, җиденче сыйныф укучысы өч петарда шартлаткан, шуннан соң җыештыручыга һөҗүм иткән һәм качкан. Аннары аны тоткарлаганнар. Компетентлы органнар фаҗиганең сәбәпләрен ачыклаячак. Алга таба мондый хәлләрне кисәтү һәм булдырмау юнәлешендә эш башкарылачак. Укучылар арасында зыян күрүчеләр юк, алар кабинетларга кереп бикләнгәннәр. Унөч яшьлек малай оператив рәвештә тоткарлана һәм хастаханәгә китерелә. Мәктәп хезмәткәренә дә барлык кирәкле медицина ярдәме күрсәтелә. Пациент травматология бүлегенә китерелә, хәзер стационарда дәвалана. Хәле канәгатьләнерлек, гомеренә куркыныч янамый, барлык дәвалау-диагностика чаралары комплекслы үткәрелә. Радмир Беляев зыян күрүченең хәлен белеште, Түбән Кама мэры шәһәрдәшләре исеменнән хатын-кызга күрсәткән батырлыгы өчен рәхмәт белдерде. Малай балалар хастаханәсенә озатыла, аңа барлык кирәкле ярдәм күрсәтелә. Лицейга ашыгыч рәвештә укучының әти-әнисен чакырганнар, алар белән эш алып барыла. Тикшерү комитеты җинаять эше кузгаткан. Әлеге очракны Татарстан прокуратурасы контрольгә алган. Педагоглар, укучылар һәм аларның ата-аналары өчен Психологик ярдәм оештырылган. Кайнар линия телефоннары экранда. Гөлия Нигъматуллина, Светлана Шумкова, Александр Лихачев, НТР яңалыклары.
Дәвам итәбез. Бер дәрес эчендә 300 донә коры душ ясаганнар. Бүген игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары Адымнар гимназиясендә осталык дәресе үткәрделәр. Анда 3 нче сыйныф укучылары катнашты. Башта технология нечкәлекләре белән таныштылар, Аннан соң эшкә тотындылар. Комплектта тукыма кисәге, махсус сыеклык сеңдерелгән салфетка һәм куллану тәртибе. Балалар шуларны тырышып пакетларга тутырдылар. Моннан тыш, малайлар һәм кызлар солдатларга хатлар да яздылар, кәгазь битләрендә иң изге теләкләр. Сәламәтлекнең гомуми торышын 30 минут эчендә тикшереп була. Сүз диспансеризация турында бара. Максаты, авыруларны башлангыч стадиядә ачыклау һәм аларны вакытында дәвалау, ди табиблар. Профилактик чара 18 яшьтән 39 га кадәрге гражданнар өчен өч елга бер тапкыр үткәрелә. 40 елдан соң табибка ел саен күренергә кирәк, Түбән Камаларны өч урында, беренче, икенче поликлиникалар һәм консультатив-диагностика үзәгендә кабул итәләр. Шунысы мөһим, диспансеризация бушлай, документлардан полис һәм паспорт кына кирәк. Быел Түбән Каманың биш белем бирү йортында капиталь ремонт узачак. Болар сигезенче, уникенче, уналтынчы, егерменче мәктәпләр һәм Муса Җәлил исемендәге беренче гимназия. Бу хакта мәгариф идарәсенең хисап сессиясендә Айдар Гарифуллин белдерде. Мәгариф идарәсе җитәкчесе билгеләп үткәнчә, шәһәр һәм районда 59 мәктәп эшләп килә, аларда 35 меңгә якын бала укый. Соңгы елда укучылар саны шактый кимегән, бу илдәге демографик проблем белән бәйле. Гомумән алганда, түбәнкамлылар мәгариф өлкәсендә зур уңышлар күрсәтәләр.
Узган ел нәтиҗәләре буенча Түбән Каманың уналты укучысы республика дәрәҗәсендәге олимпиадаларда җиңүче һәм призер булып танылды, татар теленнән халыкара олимпиадада икенче гимназия укучысы Юнысова Мәдинә призер булды. Шунысын да билгеләп үтәсе килә, егерме дүртенче лицейның беренче бер укучысы гарәп теленнән төбәкара олимпиадада җиңү яулады.

Түбән Камада Россия халыклары бердәмлеге елын тантаналы рәвештә ачык дип игълан иттеләр, аның кысаларында шәһәр музеенда Рухи чыганаклар дигән күргәзмә эшли башлады. Экспозициядә чиркәүләр һәм мәчетләр сурәтләнгән картиналар урын алган, аларны безнең хәбәрчебез дә күреп кайтты.

Эй бәһале, эй кадерле, эй гөнаһсыз яшь бала, рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллаһка. Түбән Камада Россия халыклары бердәмлеге елын тантаналы рәвештә ачык дип игълан иттеләр. Чараның дулкынландыргыч мизгеле Түбән Кама районы имам-мөхтәсибенең Түбән Кама әләмен шәһәр музеена тапшыру. Аның белән Салих хәзрәт Ибраһимов Африкада урнашкан Килиманджаро тавына менгән. Экспедиция музейдагы чара кебек үк төрле милләт вәкилләрен берләштергән. Гөлия Нигъмәтуллина, Максим Липин, НТР яңалыклары.
Нефтехимик рәттән алтынчы җиңү яулады. Түбән Кама командасы Мәскәүнең Динамо хоккейчылары белән очрашты. Исәпне кунаклар һөҗүмчесе ачты. Өченче периодның уртасында безнең спортчы Матвей Заседа уен хисабын бергә бер итеп тигезләде. Бу аның беренче алкасы. Өстәмә вакытта командалар гол кертмәделәр, ә буллитлар сериясендә бүреләр көчлерәк булып чыкты. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн бердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, кичләрегез күңелле һәм файдалы узсын!